ирешергә мөмкинлекләр яраткан Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Һәм дә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңелебезнең түреннән чыккан, аны чиксез яратудан ихластан булган салават шәрифәләребез ирешсә иде. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә иң читен авыр вакытларда ислам дине аякка бассын дип тырышкан Әхле бәйте, сәхабәләргә, табигыйннарга, газиз әби-бабайларыбызга, әти-әниләребезгә һәм дә шушы пигамбәребезнең эшен дәвам иткән галимнәребез, остазларыбызның

Шушы тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсаң, калган көннәрне дә кимчелексез, Аллаһ разый була торган рәвештә тотып бетерергә һәм дә гамәл гыйбадәттә булырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә ярдәм бирсен. Инде мөселман кардәшләрем, без үткән вагазларыбызда Рамазан аеның фазыйләте турында, шушы Рамазан аенын башка айлардан, 11 айдан өстен булуы, башка айларның солтаны булуын карап китте һәм ни өчен шулай икәнен. Чөнки бу ай Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, шәфкате ягыннан аерылып тора. Бу айда Аллаһ Тәгалә безләргә бик зур нигъмәтләр, бәрәкәтләр бирде. Без э, карап киттек, Элекке кавымнар Адәм галәйһиссәлам вакытларында, Нух галәйһиссәлам вакытларында без беләбез, Адәм галәйһиссәлам 960 ел яшәгән, Нух галәйһиссәлам 950 ел яшәгән һәм ул вакытта аның халыклары да шундый озын гомерле булган. Һәм әлбәттә алар шушы бихисап озын гомерләрендә бик күп намазлар укыганнар һәм уразалар тотканнар, гамәл гыйбадәттә булганнар. Әлбәттә, алар бу гамәлләрдә бездән өстенрәк. Безнең инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтендә Аллаһ Тәгалә 60-70 Уртача ел гомер бирде һәм инде Э, шушы сәхабәләр дә борчылдылар менә алар шуны хәтле озак яшәгәннәр инде алар аллаһ каршында күбрәк әҗер савапка ирешкәннәр дип борчылганнар һәм шул вакытта менә шушы аллаһны рәхмәте булып шушы рамазан аен аллаһ тәала безгә бүләк итеп бирде аллаһ тәала мөхәммәд саллаллаху алейһи вәсәләм өммәтенә бер изгелеккә ун тапкыр әҗер савапны арттырып бирә иде инде инде рамазан аен шулай итеп бүләк итте 700 тапкырга хәтле Аллаһ Тәгалә шушы бәрәкәтне арттыра, шушы әҗер савапны арттыра шушы айда һәм инде безнең өскә ураза тоту бурычы да йөкләнгән. Һәм ураза тотып та без Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешәбез. Инде уразабыз кабул булса, Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны ярлыкый һәм ураза өчен әҗер савапны хисапсыз биремен диде. Шундый бөек хикмәтләр шушы айда бар. Инде шушы ай үзе башка айлардан аерылып торса, бу ай эчендә Аның тагын да бәрәкәтлерәк көннәре бар. Без э, карап киттек, бу соңгы 10 көн дидек. Инде әлбәттә, шушы ураза зур гыйбадәт, Рамазан бер бәрәкәтле ай һәм бу айның кадерен ничек белергә, шушы уразабызны ничек тотарга безгә булган үрнәк ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм Рамазан аенда әйтеп киттек, аеруча шушы изгелекләрне күбрәк кылган. Ул башка айларда да гел изгелектә булды, ләкин бу айда инде ул үзенә кагылган шушы э, нәрсәләрдә бирелгән Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрдә үзен кисеп, үзен шушы авырлыкларга дучар итеп, күбрәк гамәл гыйбадәткә бирелде. Ягъни йокыларын калдырып, Малларын, мөмкин хәтле үзен дә кысып, ул бил бауларын кысып куйга торган булган шушы айны, бу бит ашауда кысылудан һәм дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм төннәр буе йокламыйча шушы гамәл-гыйбадәттә үткәрә торган булган, инде шушы айның да үзенең бәрәкәтле көннәре ул соңгы ун көн булып санала. Бу көннәрне дә хөрмәтләүдә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә үрнәк булды, чөнки Гайшә анабыздан һәм башка аның Тормыш иптәшләреннән килгән хәдисләрдә күренгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу айны аеруча шушы изгелектә була иде һәм дә ирләр өстендә бер яхшы э, шушы айны гыйбадәт бар, ул ихтикаф кылу. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм аны 10 көн кылган мәчеттә, инде сөннәт булып тора, шушы 10 көннең бер көнен бер тәүлек 24 сәгать мәчеттә э, бикләнеп, беркая чыкмыйча, мәчеттән чыкмыйча, өйләргә кайтмыйча, дөнья турында уйламыйча, дөньяда нәрсә булса да игътибар итмичә, шушы гамәл гыйбадәттә, догада, зикердә үткәрү, Коръән укып, анда вагазлар тыңлап, шушы э, бер тәүлек эчендә Аллаһка якынаюып, э, күңелләребез белән шушындый бер гамәл гыйбадәтебез өстебездә бар. Инде мөмкинлекләр булса, әлбәттә, без моны да үтәргә тырышырга тиеш, чөнки бу пәйгамбәребезнең сөннәте. Инде мөселман кардәшләрем, шушы соңгы 10 көн эчендә, тагын шушы бәрәкәтле Рамазан эчендә 10 көн эчендә үзенең аеруча зур бәрәкәткә ия киче бар, ул Кадер киче. Һәм шушы Кадер киче, шушы 10 көнлектә булу сәбәпле дә бу 10 көнлек бөек булып тора. Без шушы Кадер киченә караган кайбер хадисларны һәм риваятларны карап китәрбез. Инде бу кичә бик тә бәрәкәтле бер кичәләрдән булып тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә бу кичәне елдагы башка кичәләрдән бик күпкә өстен итеп куйды һәм әлбәттә Рамазан ае көннәреннән дә өстен итеп куйды. Чөнки бу кичтә әйткәнебезчә Аллаһ Тәгаләне рәхмәте чиксез һәм дә бик күп бәрәкәтләргә, рәхмәтләргә бу кичтә ирешергә була. Аллаһ Тәгалә безгә бик зур нигъмәт бирде шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтенә, чөнки ул шушы кадер кичен безгә танытты. Элекке кавемнәр бу бәрәкәтле кичне белмиләр иде, Рамазан аеның бәрәкәтен белмиләр иде һәм бу Мөхәммәд саллаһу аләйһи вә сәлләм өммәтенә бирелгән бер өстенлек, Аллаһның рәхмәте булды. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шушы Кадер кичен Рамазан аенда икәнен белдерде һәм Рамазан аеның да соңгы ун көнендә икәнен шулай ук хәбәр бирде. Аллаһ Тәгалә шушы төннең биеклеге турында Коръәндә, мәсәлән, Ад-Духан сүрәсендә әйтә, Без аны, ягъни Коръән Кәримне бер бәрәкәтле кичтә иңдердек һәм без кисәтәбез. Бу көнне бик күп хикмәтле эшләр Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән кылына, дип Аллаһ Тәгалә шушы кичне, ягъни Ләйләтул Мубаракә диде. Бу кич бер мубарак диде. Мубарак ул бәрәкәтле дигән. Ягъни бу кичне Аллаһ Тәгалә аерып атады, Бу кич бик тә бәрәкәтле, мөбарәк бер кич, диде. Һәм инде нәрсәгә бәрәкәтле? Чөнки бу кичне Аллаһ Тәгалә зурлады, монда Коръән Кәрим китабын иңдерде. Шушы кичтә. Һәм дә Аллаһ Тәгалә бу аятта әйтә, бу көнне бик күп хикмәтле эшләр кылына, диде. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни бу кичтә шушы фәрештәләр төрле гамәлләребезне язып торучы Аллаһ Тәгаләнең китабыннан бер елга тәкъдирне беләләр. Аллаһ Тәгалә аларга бер еллык шушы җир йөзендәге тәкъдирне белдерә. Ягъни бу көнне Аллаһ Тәгалә билгели бер елда һәр кешене ризкын һәм бу елны кемгә бу дөньядан китәргә туры килә, һәм дә нинди яхшы һәм э, нинди э, начар э, хәлләр безне көтеп тора. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәгалә бу гамәлләрен, үзенең кылачак гамәлләрен хикмәтле диде, чөнки Аллаһ Тәгалә кылган гамәлләрдә бер кайчан да кимчелек булмый һәм мәгънәсез эшләр эшләнми. Шуңа күрә кайбер вакытта без үзебезнең акылыбыз белән ниндидер булган гамәлләрне үзебезгә начар булды дип хисап кылабыз, кайберләре менә яхшы булды дип Кылабыз, әлбәттә, бу безнең бәя һәм кайбер кылынган җир йөзендәге эшләрдә мәгънә аңламаска мөмкин, ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте, бу эшләр хикмәтле. Нәрсә безгә хәерле безнең өчен, нәрсә хәерсез икәнен без әлбәттә аера алмыйбыз. Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә безне кисәтә, кайбер сез Үзегез өчен хәерле дигән эшләр, хәерле дип тапкан эшләр сезгә бәлкем бу начарлыктыр һәм киресенчә кайбер үзегезгә начарлык дип күргән эшләрдә берәр хикмәт һәм сезгә файда бардыр диде. Шуңа күрә без чикле акылыбыз белән Аллаһ Тәгаләнең хикмәтенә төшенә алмыйбыз һәм әлбәттә без белергә тиешбез. Нәрсә генә булса да безнең белән яхшысы да яманы да монда бер хикмәт бар дип без шулай кабул итәргә тиешбез. Чөнки кайбер вакытта мәсәлән иртә белән чыгып киттен дә сәфәргә егылып аягымны сындырдым. Без уйларга мөмкин, нишләп инде шулай начар булды миңа дип борчылырга мөмкин. Менә инде шундый сәфәргә ниятләгән идем, бәлкем яхшы изге эшләр дә ниятләп чыккансындыр. Нәрсәгә аягым сынды? Шушыны начар итеп кабул итәргә мөмкин. Бәлкем шушы без хикмәтне белмибез. Аягыбыз сыну сәбәпле без ниндидер гөнаһтан, ниндидер берәр җирдә анда безгә кайгы, хәсрәт яки берәр нинди безнең белән буласы вакыйгадан Аллаһ Тәгалә шулай саклап каладыр. Һәм бу аяк сыну безнең өчен хәерле эштер. Ләкин безнең акылыбыз белән бу безгә ниндер зыян итеп кабул итәбез. Киресенчә, анда, мәсәлән, акча оттын ди, каяндыр сиңа ниндидер акча килеп иреште ди, син сөенәсен. Менә Аллаһ Тәгалә миңа рәхмәтен яудырды, нинди яхшы эш булды дип, әлбәттә, без моны кабул итәбез. Кем белә, бәлкем шушы акча килү сәбәпле без дөньяга бирелеп, Иманыбызны, иманыбызда кимчелеккә килергә мөмкин, иманыбызны югалтырга мөмкин һәм акча сәбәпле, акчасыз вакытта акча булмау сәбәпле сакланып калган, Аллаһ безне саклаган гөнаһлардан шушы юллар әчлеп, шушы безнең гөнаһлар кылуыбызга сәбәпле булыр. Шуңа күрә безнең акылыбыз чикле, без боларны аңлап бетерә алмыйбыз, ләкин без белергә тиеш, шуңа күрә бу кадер кичендә дә Аллаһ Тәгаләдән бик күп догалар кылып, хәерлесен үзебезгә насыйп итеп, начарлыклардан Аллаһ Тәгаләнең саклавын сорап, шушы тәкъдиребезнең яхшы булуын сорап, өметләнеп, менә бу 10 көндә без шушы догаларны күп кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә шулай ук шушы кичә турында аерым бер сүрә иңдерде, Кадр кичәсе сүрәсе. Аллаһ Тәгалә анда әйтә, дөреслектә без бу Коръәнне Кадр кичендә иңдердек ди. Шуннан Аллаһ Тәгалә сорау биреп әйтә, син каян беләсен? Бу кичтә нинди бәрәкәт бар? Бу кичнең бөеклеге нәрсәдә? Син каян беләсен дип Аллаһ Тәгалә сорый да, аннан соң инде Безгә шушы сорауны үзе биргән, безнең алда куйган сорауга җавап бирә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп җирдә шушы ысулны куллана. Ягъни башта нинди дә булса бер сорау, мәсәлән, кыямәт көне турында, кыямәт көне турында нәрсә беләсең дип башта сорау бирә. Бу нәрсә өчен эшләнә? Аллаһ Тәгалә безнең игътибарыбызны юнәлтергә тырыша. Ягъни шушы сораудан соң киләчәк Аллаһ Тәгалә үзе биргән җавап, шушы хәбәр безнең өчен, Безнең тормышыбыз өчен, дөньябыз һәм ахирәтебез өчен бик тә мөһим һәм безнең игътибарыбызны юнәлтергә, шушы турыда уйларга, фикер йөртергә Аллаһ Тәгалә шушы ысулны кулланып безнең фикерләребезне юнәлтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сорау бирә дә, Аллаһ Тәгалә җавап та бирә. Бу кичә ди, мең айдан да хәерлерәк. Инде э, дәвам итеп, Аллаһ Тәгалә шушы тагын хәерле эшләрне әйтеп китә. Бу кичне иңәләр шушы күккә фәрештәләр, Һәм анда духти, ягъни ул әйтелә инде Җабраил галәйһиссәлам, Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән һәм боерыклары белән ди. Һәм бу бәрәкәтле кичә иртәнге таң атканга хәтле дәвам итә ди. Монда Аллаһ Тәгалә шушы сүрәнең башында әйтә, без шушы Коръәнне иңдердек бер кадерле кичәдә ди. Ягъни тегесендә мөбарәк кичә дигәне, мысында Аллаһ Тәгалә бу кичәне тагын бер бөек сыйфат белән сыйфатлый, кадерле бер кичә ди. Дөрестән дә, без менә шуларны, шушы нәрсәләрне белгәч, Кадер киче турында, Рамазан ае турында, бигрәк тә менә бу Кадер киче турында, әлбәттә, ул безгә кадерле. Бөтен кичәләрдән, бөтен бик күп нәрсәләрдән бу кичә бик тә кадерле. Һәм без инде бу кичәне заяга, мәгънәсез үткәрергә тиеш түгел. Әгәр дә инде без бу игътибарсыз шушы Рамазан айларыбызны үткәреп җибәрсәк, бигрәк тә Кадер кичен Рамазан айларында мөмкинлек булмаса да, кайбер кешеләрнең эше тыгыз булса да, соңгы 10 көндә үзенне кысып, шушы кичәләрне гамәл гыйбадәткә багышларга, догаларга багышларга була. Әгәр дә бу дөньяда шушы Рамазан аеның Кадер киченең уздырып җибәрсәк, бернинди игътибарсыз, бу кеше иң зур югалту, Иң зур хәсрәттә булучы кеше. Син үзеңә бик зур оттырыш ясадың дип, бик зур югалтуга дучар булдым дип уйла. Инде шушы аятта әйтелгән кадер сүзе белән бирелә. Аллаһ Тәгалә кадерле бер кичә ди. Шуңа күрә монда тәкъдир сүзе дә шушы тамырдан алына, ягъни бу кичәдә шушы безнең тәкъдиребез иңә бер еллык билгеле була. Инде ул Аллаһның китабында язылган, галәмнәр яратылганчы, бөтен нәрсә яратылганчы, ләкин Аллаһ Тәгалә менә шушы фәрештәләргә һәм шушы китаптагы хәбәрне, бер еллык хәбәрне безгә белдерә, фәрештәләргә белдерә. Һәм шушы кадерле сүзнең инде без аңлаган мәгънәсе дә бар, татар телендә аны кулланабыз, ул бик тә кадерле, бөек бер кичә. Һәм Аллаһ Тәгалә бу кичәнең бөеклеген ничек әйтте? Бу кич мең айдан да хәерлерәк, диде. Ягъни мең ай гына дип тә әйтмәде, мең айдан да, мең айдан башлана. Ә аның чиге юк, мең айдан күбрәк шушы бәрәкәткә ирешергә була. Ягъни башка вакытта без бер гамәл кылсак һәм шул ук гамәлне кадер кичендә кылсак, бәясе шушы мең ай буе шушы гамәлне кылган хәтле мең айдан да күбрәк кылган хәтле әҗер савапка ирешергә була. Моны күз алдына китерү кыен. Бер кичәдә ни хәтле бәрәкәт! Ягъни син башка вакытта бер намаз укыдың, ә Аллаһ Тәгалә шушы кичне шушындый ук намаз укысан, мең ай буе гамәл гыйбадәте шушы намазда булган хәтле савапка ирешергә мөмкин. Мең ай инде ул уртача э, шушы 82-83 елга туры килә. Әле анда әйтелә мең айдан да хәерлерәк ди Аллаһ Тәгалә. Һәм әлбәттә, бу кичә мең айдан да хәерлерәк дигәндә, димәк, башка кичәләрдән ул шуның хәтле өстен һәм әҗир савап та Шушы мең ай хәтле әҗер-савап та, әлбәттә, башка көннәр белән чагыштырганда бихисап күп икән дигәнне аңлата. Һәм Аллаһ Тәгалә, без инде үткән вәгазьләребездә карадык, әгәр дә кем Кадер кичен Аллаһ Тәгаләгә иман белән һәм дә Аллаһ Тәгаләнең шушы әҗер савабына өмет итеп үткәрсә, ул кешенең бөтен гөнаһларын ярлыкый диде. Ягъни шушы кичәдә ике сыйфат белән, ягъни иман белән Аллаһ Тәгаләнең шушы бөек кичәсе бар, шуны танып, Шуңа иман китереп, шушыңа ышанып һәм шушы кичәнең әҗер-савабына ирешим дип, ныклы иман белән шушы кичәне үткәрсәк, ике шартын үтәрсәк, Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларыбызны иншалла ярлыкый. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы кичне туры китереп, шушы кичләрдә Аллаһ Тәгаләнең шушы сыйфатларына ия булып һәм шул сәбәпле безнең дә гөнаһларыбыз юылуга ирешсәк иде. Һәм тагын бер шушы фикер бар, шушы кадере сүзенең мәгънәсендә тагын бер мәгънә күрәләр. Ул инде кысылу, шушы тараю дигән мәгънәдә килә. Монда да бер хикмәт бар, чөнки бу кичәдә җир йөзенә бихисап фәрештәләр иңә. Аллаһ Тәгалә шушы кадер кичендә иңә торган бик күп фәрештәләрне яратты һәм анда әйтелә, Җабраил галәйһиссәлам үзе шушы җир йөзенә иңә һәм шушы фәрештәләрдән җир йөзендә басырлык урын да булмый яки бик кысынкы була дип әйтәләр һәм шул мәгънәдә шушы сүздә бар һәм шушы аятларда әйтелә аллаһ тәлә шушы фәрештәләр иңә аллаһ тәләнең рөхсәте белән һәм аллаһ тәләнең кушкан төрле хикмәтле бурычларын үтәү өчен дип. Без беләбез, фәрештәләр Аллаһ Тәгаләнең буйсынган коллары һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә боерды, алар бер нәрсә карышмыйча, кимчелек китермичә, алар үтәүчеләр. Аллаһ Тәгалә фәрештәләр турында әйтә Коръәндә, бөтен нәрсә җирдә һәм күкләрдә Аллаһныкы. Аллаһ Тәгалә Коръәндә фәрештәләр турында әйтә, Аңа, Аллаһ Тәгаләгә күктәге бөтен, җирдәге бөтен нәрсәләр аныкы, Аллаһныкы, ди. Ә аның янда булган затлар, алар гыйбадәт кылудан туктамыйлар һәм армыйлар, алар аны төн һәм көн армыйча зурлыйлар ди. Ягъни фәрештәләр шундый затлар, алар инде ихтыярлары да юк, аларның теләкләре дә юк, алар Аллаһ Тәгалә нәрсә боерды, шуны төгәл, нәрсә өчен яратты, шуны төгәл башкаралар. Шуңа күрә алар э, ару талусыз э, шушы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәттә, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәүдә. Шушы көнне җиргә иңеп, алар Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәттә булучы мөселманнарга бәрәкәт, Аллаһ Тәгалә рәхмәтен китерәләр. Һәм, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә бу аятта Җабраил галәйһиссәламне аерып күрсәтте, чөнки ул фәрештәләр алдында иң өстене, шуңа күрә әйтте, һәм бу кичне иңде фәрештәләр һәм Җабраил галәйһиссәлам диде. Һәм инде соңгы аятта Аллаһ Тәгалә әйтте, бу кич Иртәнге таң атканга хәтле дәвам итә, диде. Бу кичәнең хикмәте турында Ибн Аббас әйтте, Шайтан һәр көнне кояш белән бергә күтәрелә, кадер киченнән башка, диде. Һәм шул сәбәпле бу көнне кояш шушы нурларсыз күтәрелә, диде. Һәм инде галимнәр әйткәнчә, бу көнне кешеләр авыртмый, Һәм бу көнне шайтаннар золым кыла алмый. Икенче бер хәбәрдә әйтелгәнчә, Кадер киче ул бер хәерле бер кич, бу кичтә золым кылынмый һәм шайтаннар җибәрелми диде. Ибн Аббас шулай ук әйтте бу кич турында, бу төнне Иң дәһшәтле шушы золым кылучы җеннәр богаулана һәм дә җәннәт ишекләре ачыла, бөтен тәүбә кылучының тәүбәләре кабул кылына, диде. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, ди, бу кичә иртәнге таңга хәтле дәвам итә, диде. Менә шушы бәрәкәт, шушы хикмәтләр бөтенесе кояш байыганнан иртәнге таң атканчыга хәтле дәвам итә. Һәм бу кичәдә бөтен иманлы кешеләр, гамәл-гыйбадәттә булган кешеләр шушы золымнан сакланган була, ниндидер күңелсезлекләрдән сакланган була. Чөнки алар бу кичне Аллаһ Тәгаләгә якын булалар, күңелләр белән гамәл-гыйбадәттә булалар. Һәм шул сәбәпле алар җәһәннәм утыннан үзләрен саклыйлар. Һәм, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә шушы көннен иртә беләнгә хәтле дәвам иткәнен безгә белдерде. Без инде шушы хәбәрне белгәннән соң иртәнге таң атканчы күбрәк гамәл гыйбадәт кылып калырга тырышырга тиешбез. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә, догаларыбызны кылып, шушы кичнең бәрәкәте тәмам булганчы файдаланып калырга тиешбез. Без караган шушы Кадер э, сүрәсендә Аллаһ Тәгалә бу кичнең бик күп бәрәкәтләрен безгә белдерде. Беренчедән, Аллаһ Тәгалә безләргә Коръән Кәрим китабын иңдерү турында әйтә шушы кичне. Ә Коръән Кәрим китабы безгә туры юлны күрсәтә һәм шул Коръән Кәрим сәбәпле без бу дөньяда да, иншалла, киләчәктә ахирәттә дә Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешәчәкбез һәм хакыйкый мәгънәдә бәхетле булачакбыз. Икенчедән, Аллаһ Тәгалә шушы сорау биреп, Кайдан беләсең син, бу кичнең бөеклеге нәрсәдә? Нәрсәдә аның бөеклеге дигәндә, Аллаһ Тәгалә шуның белән безгә безнең игътибарыбызны юнәлтә, бу кичнең бәрәкәтен без аңлап бетерә алмыйбыз. Өченчедән, бу кичә Мең айдан да хәерлерәк үзенең дәрәҗәсе белән, бөеклеге белән мең айны узып китә. Дүртенчедән, бу кичәдә бик күп фәрештәләр иңә Аллаһ Тәгаләнең хикмәтле боерыкларын башкаралар һәм шушы гыйбадәттә булучы иманлы бәндәләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен, бәрәкәтен китерәләр. Һәм бишенчедән, Шушы фәрештәләр безгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен китерә, хәбәрен китерә. Шушы кичә сәбәпле бәндәләр җәһәннәм утыннан сакланалар. Һәм алтынчыдан Аллаһ Тәгалә Кадер киче турында аерым сүрә багышлады һәм дә бу сүрәне мөселманнар үзләренең намазларында кыямәткә хәтле кушачаклар һәм дә Коръән укыганда шушы Кадер киче турында аятларны укып аны зурлаячаклар, хөрмәтләячәкләр. Абу Хурайрадан риваять ителгән хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте, без ул хадисны караган идек, кем кадер кичен ныклы иман белән һәм Аллаһ Тәгаләдән әҗр савапны өмет итеп үткәрсә, аңа элек кылган гөнаһлары гафу ителә диде. Без моннан нәрсә аңларга тиеш? Димәк, без, иманлы кеше, бу төнне намаз белән йокламыйча үткәрергә тиеш һәм күңеле белән Аллаһка омтылып һәм Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылган әҗер-савапларны ихластан өмет итәргә тиеш. Инде без төгәл көнне белмәгәч, шуңа күрә соңгы ун көнне һәр төнне шушы ният белән, шушы көнне Кадер кичедер дип, менә Шушы ихластан шушы әҗер-савапка ирешим дип, һәр төнне без шулай үткәрергә тиеш булабыз.